Shooter. Iżek rużar briffa ħdej, xejn mu ħdej, qed ngħidlek. Jien laqatni xi ħaġa li xtaqt naqsam miegħek. Mela dak kien hemm eh, barrani li kiteb fuq waħda minn das-sajts qabel jiġu Malta insomma. U kiteb u staqsa, eh, peress li ġej is-sajf Malta, ngħaddi b'fan normali jew ikolli bżonn air conditioner. Hm. Issa jiena din naħseb li hija mistoqsija kruċjali ħafna. Ejja naraw in-nies x'jaħsbu u ntikom ftit tips ukoll ibqgħu Għandi ħabib tiegħi. Ah, jismu Amir, Amir jismu. U ġej qot Malta. Taħseb li fis-sajf jgħaddi mingħajr ma jkollu air condition. Bil-fan biss.
Bil-fan jgħaddi naħseb. Jgħaddi. Impossibbli naħseb jien. Impossibbli għalik, ma toħodx mingħajru. Diffiċli.
Li jkollu fun, eh, ġifieri. Għal xejn. Għal xejn. X'parir ittih inti bħala kemm ilek tgħix Malta? Eh, jiena għomri żmieni. Għajtek. Allura bil-fun jgħaddi jew b'air condition bil-fors? Le, jgħaddi bil-fun. Jgħaddi bil-fun.
You spent one summer here in Malta? Yes, yes.
And you use the fan or the air condition? Air condition.
Naħseb air condition aħjar, ta? Aħjar. Ejwa, ta.
Inti biex biex taħdem b'air condition jew fun? Bit-tnejn, ta.
Bit-tnejn.
U l-im tippreferi imma? Nippreferi condition. Oh, fun is okay. It's okay. You don't have air condition. Because I didn't experience yet the summer here. Ah!
Ir-risposti huma varji, però fil-verità m'hemmx risposta waħda. Għaliex il-fan x'jagħmel? Il-fan jitfalek l-arja u jkun qed ikessaħlek jew ineħħilek l-għaraq minn fuqek. Issa l-air condition jagħmel bejn wieħed u ieħor l-istess ħaġa. Eh, l-unika ħaġa li iktar sofistikat u ovvjament ikun qed jarmi is-sħana il barra. Issa bi żgur inkunu qed ngħinu lil ħabib tagħna Amir. Dawn huma l-linji gwida li wieħed irid jimxi fuqhom. Mela, One, il-budget, jekk għandek il-flus biex tħallas l-AC, ovvjament tista' taqbad u tażel l-AC, però mhux bil-fors, Jiġifieri jekk għandek il-lussu li l-fan tista' tagħmlu viċin tiegħek, kważi kważi bil-fan biss se tgħaddi. Jiġifieri, u anke jekk it-temperatura ma tkunx taqbeż it-30 grad, fan għandu jkun biżżejjed. Jekk imbagħad biżna 30 grad Celsius umdu, taffordja li tħallas u qed tipprova tkessaħ kamra kbira, hemmhekk tħares lejn xejn iktar, ħares lejn l-AC.
Do you use your headphone a lot? Yes. Le, mhux dejjem.
Imma spiss. Spiss, u għax issa xrajthom hu. Imma isma', iżommhom għoljin. Eh? Iżommhom għoljin. Mela, mela.
U għoljin.
Ejja la, ejja la, ejja la. U għoljin. Għajt il-verita. 6 euros. Le, mhux għoljin il-flus, għoljin il-sound. Ija. Iżommhom għoli.
Dejjem. Orini x'għandek fidik.
Mobile.
Headphones.
Il-headphones dejjem iżommhom. Kullimkien.
Ġifieri u anka d-dar tisma' televizjoni bil-headphones. Skont ma nkun qed nilgħab gol iktar. U żomm għoli.
Ejja hu. Ibża' lihom, għax ħafna żgħażagħ qed jitilfu smigħ minħabba ħsejjes għoljin f'widnejhom. Inti dejjem bil-headphones? Fehmt, ħafna minnhom.
Spiss?
Ħafna.
U tżommhom għoljin? Għid il-verità. Issa, kont taf illi ħsejjes għoljin fil-widnejn jikkawżaw? Fehmt, ija, imma. Nkun komdu wkoll bihom. Tkun komdu. Ma. Imma jekk ta' jien naf 20 sena tkun ma tismax ta. Ma tkunx daqshekk komdu bro. Le fa vera.
Ejja, bżalihom, ibżalihom. Ta'. Is-smigħ kontra ta' affarijiet oħra li għandna f'ġisimna, jekk tibża' għalih, jista' jservik sa ma tixjieħ. Imma mbagħad, ħafna drabi x'jiġri, tkun espost għal ħsejjes għoljin u li jiġri li jonqoslok is-smigħ, speċjalment f'nies kbar ta' 70 u 80, ikunu minħabba ħafna ħsejjes ta' xogħol eċċetera eċċetera jikkawżalhom nuqqas ta' smigħ. Għalhekk, ibżgħu għal widnejkom għax il-World Health Organization qed jinnutaw illi ħafna żgħażagħ li qed jużaw il-headphones għal tul ta' ħin b'volum għoli ħafna ħa jkunu qegħdin jitilfu smigħ f'età ħafna aktar żgħira u dik jonqosna li jkollna żgħażagħ ma jisimgħux. Ħanalqu.
Ħanalqu mela. Għax jiena qed nerġa' naħseb fuq il-fannijiet, l-air condition, u nixtieq nistaqsik mistoqsija xejn triki, triki, moħħok hemm. Għaliex taħseb wara li nispiċċaw ix-show aħna fit-teatru ikun hemm misħana? Ma nafx Għax jitilqu l-fats.